F'dak iż-żmien Ġesù qal, Oqogħdu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom. U tħallux li l-ħafna tħassib għall-ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom, li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom għalla rrieda. Għax hu jum li għad jaqa' bħal nassa fuq kull min jgħammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela, u itolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem Bin il-bniedem. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm xi ħaġa f'ħajtek li żommok lura milli tirċievi il-ferħ u l-libertà li l-Mulej joffrilek. Alla jrid li qlubna jkunu għalih u għas-saltna tiegħu. Imma qlubna ġieli jkunu mtaqla bil-ħafna preokkupazzjonijiet u bid-dnub. Ġesù joffrilna l-libertà vera, il-libertà mill-qawwa tad-dnub u mill-ħela, il-ħela tagħna nfusna fuq affarijiet li mhumiex neċessarji u li jbegħduna minn Alla. Ġesù joffrilna l-libertà mill-qawwa tal-vizzji u mill-iskjavitù tal-passjonijiet tagħna. milli nagħmlu l-ikel, ix-xorb u affarijiet oħra bħala sidien tagħna, minflok bħala l-qaddejja tagħna. U Ġesù joffrilna l-libertà mill-qawwa tal-anzjetajiet u tal-inkwiet żejjed li jipparalizzawna. li nkunu mimlijin bil-biża' minflok inkunu mħeġġa bl-imħabba ta' Alla. Ġesù iwissina dwar it-tentazzjoni li aħna naqgħu lura. Li nitbiegħdu mit-triq jew li norqdu l-irqad spiritwali. Huwa vera faċli li aħna ninqabdu nkunu mhedija f'ħafna affarijiet tal-mument preżenti u li nittaqlu b'ħafna nkwiet. Il-Mulej jaf bin-nuqqasijiet u l-isforzi tagħna kollha u jagħtina l-grazzja biex aħna nġorru s-slaleb tagħna u nimxu warajh fit-triq tal-qdusija. Imma hemm ħaġa waħda li hu ma jittollerax, l-indifferenza jew li nkunu passivi meta aħna għandna nfittxuh b'qalbna kollha. U l-attitudni tagħna li aħna ma nagħtux kas jew li ma nagħmlu xejn. Alla jistenna ħafna mingħandna, jistenna dak li aħna ma nistgħux nagħmlu mingħajr l-għajnuna tiegħu. Il-grazzja tiegħu hi biżżejjed. Hu jistenna minna li nkunu attenti għall-miġja tiegħu f'kull ħin, li nitolbu b'mod speċjali għall-qawwa u biex nipperseveraw fil-fidi, li ngħaddu minn provi li jiġuna u li naħarbu kull tentazzjoni tad-dnub, speċjalment tal-apostesija, jiġifieri li aħna niċħdu lil Kristu minħabba l-biża' jew is-suppervja. Alla huwa dejjem lest li jimlina bil-grazzja u bil-qawwa tiegħu. U qalbek tixxennaq għal Alla? Jew hija mtaqqla b'ħafna affarijiet oħra? Mulej, imlina Tant u tant affarijiet tajba li jiġu minnek. Imla lil qalbi bil-imħabba, bil-paċi, bil-ferħ u bis-sewwa tas-Saltna tiegħek. Għażiża Marija, Omm ħelwa tiegħi, itlob miegħi u għalija biex qalbi titħeġġeġ bin-nar tal-Ispirtu s-Santu ħalli jien nixxennaq dejjem iżjed għas-Saltna ta' Ibnek u għall-miġja tiegħu fl-aħħar jum.